Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' John Bonello. John huwa l-awtur ta' triloġija għall-adolexxenti Il-Logħba tal-Allat, tad-duwoloġija għall-adulti Unus Mundus u tas-sensiela għat-tfal li ġġib l-isem ta' Ervin Vella Investigatur Virtwali. Huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tliet darbiet, fl-2011 bil-ktieb L-Aħħar Ħolma, fl-2013 b' Is-Sitt Aħwa u fl-2016 bil-ktieb Il-Każ Manduka. Huwa jaħdem bħala kittieb kreattiv, għandu blog dwar il-kitba u jħobb il-fantażija u l-fantaxjenza. Allura, John, xi qrajt dan l-aħħar? Ktib eh, żgħir eh, ta' David Mitchell, awtur Ingliż li nħobb ħafna. Eh, huwa l-kitib ta' Cloud Atlas, l-iktar ktib famuż tiegħu, li rajtu darbtejn tant kemm ġobni. U bqajt insegwih minn dak iż-żmien, insegwih fuq social media, insegwih fejn nista'. U kont qed naqra artiklu fejn kien beda jippubblika storja fuq Twitter. Ġifiri storja fit Twitter kull ma tista' tippubblika 140 karattru kull darba. U għamel 180 post ta' 140 karattru biex ħoloq din l-istorja. Baqa' jemmen fiha U spiċċa biex ħareġ din in-novella qasira, qasira ħdejn tas-soltu tiegħu. Jiġifieri tista' taqra ħanejtek in one sitting f'ħames sigħat, sitta, jirnexxilek taqra eh, fejn kod boħrajn tiegħu huma pjuttost voluminużi. Din l-istorja nbidlet ftit minn kif kien ippubblika fit-Twitter, ġifiri. Idna ftit aktar dwar l-istorja kif żviluppat ukoll. Iva, fuq Twitter kienet eh, dwar tifel li jieħu l-Valium ta' ommu u jispiċċa jibda jimmaġina ħafna affarijiet. Mentri hawnhekk il-karattru għadu hemmhekk imma imbidlet ftit l-istorja ġifieri xorta jibda ma' ommu it-tifel u ikunu mistednin inti tibda l-introduction ikunu mistednin f'dar jisimha Slate House kif jismu l-ktieb. U din id-dar eh, tkun qiegħda ġo sqaq, ismu Slejdeli wkoll. U jisibuha fl-aħħar, però anke l-mod kif isibuha trid tidħol għaliha eh, minn toqba ġuħajt, eh, u mbagħad issib din id-dar veru kbira, biġnin veru kbir, qalb belt industrijali ħanejtek. Allura hemm dak il-misteru mill-ewwel tiġbdek. Minn hemmhekk però jibdew jiġru ftit affarijiet strambi. Ehm, u dan it-tifel u għommu jisparixxu ġifieri. Ehm, disa snin wara, ehm, il-kapitlu jmiss ikun disa snin wara, jiġi introdott karattru ġdid li kun qed jinvestiga lajbin ta' dan it-tifel u ta' ommu. Eh, u minn hemmhekk tibda tinduna li din id-dar jiġru ftit affarijiet strambi sew. Kull kapitlu ehm, jgħaddu disa snin minn bejn kapitlu ieħor eh, u kull darba tibda tinduna dejjem tiskopri ftit iktar dwar min jgħix fid-dar, ehm, xiridu għal xiex, ehm, għal xiex hija daqshekk misterjuża kif kif tidħol għaliha li m'għandix bi prinċipali ma tidħol għaliha minn ġodit toqba fil-ħajt. Bħala ħanitek għal-kemm hija qasira, il-mod kif inhi miktuba, eh, xorta irnexxilek torbot qalbek ħafna ħafna mal-karattri tal-istorja, eh, tant li tibda tħoss għalihom ġifieri. X'ġeneru huwa Slate House? Mela, eh, huwa ġeneru ta' ghost story jew haunted house, fejn tista' tkun anke ta' tkexkix ftit ċertu f'ċertu momenti. Hemm ukoll ħafna referenzi għal xogħlijiet oħra f'dan il-ġeneru, ġifieri huma referenzi veru ovvji u magħmulin apposta. Hemm ukoll referenzi għal karattri li David Mitchell stess ħoloq imma fi stejjer oħrajn. Għandna l-intertestwalità u xek. Eżatt, u jħobb jagħmilha ħafna, ġifieri f'kull novella li jikteb. Ehm, u jħobb jgħid li ħoloq dal-univers kbir u li xi darba jaqdu kollu flimkien.